Yaa Rabbi! Yaa Rabbi! Man ana? Ani eenyu hanga ati du'aa'ii kana naa awwaattu? Waan an eenyuun ta'eef du'aa'ii naa awwaatta Rabbii kiyya? Yoo jabeenya kee tahe malee dadhabina kiyya, iimaana kiyya laalteeti miti Ilaahii? Eenyu ani ka ati du'aa'ii naa awwaattu? jedha namtichi. An ol seennaan maal si gargaara? Kophee si haa sirreessuu naan jedhe jedhe. Lakki! Kopheefii miti kan dhufeef, ani saahiba kee ka halkan edaa si wajjiin bule. Yeroo ati Rabbitti kakattu, yeroo ati Rabbiin kadhattee Rabbii Rabbi Rabbiin sun sii roobe san ajaa'ibee du'aa'ii naa gootuuf dhufe jedhe. Goota ofii kayoo takkitti yaa Rabbi jedhe Rabbiin sii awwaadhe jedhuun ilma namaa kana keessatti dhooyse Rabbi. Hadiisa Rasuula Rabbii sallallaahu aleeyhi wasallam irraa dhageeffannu. Hadiisuma tokko yoo maqaa dhahu.

galgala kanaa wajjiin seenaa qoma keenyaaf qalbii keenyaaf dawaa ta'u, sammuu keenyaaf gorsa ta'u, fakkeenya jireenya keenyaa kitaaba bannee qaraanu nuu ta'u wal biraan geenya. Seenichi seenaa har'aatii miti. Gadaa ardiin Rabbii tun sahabaadhaan badhaate, gadaa taabi'ootaan tolte keessa. Namni seenaa kana nu himu hijiraa Rasuula Rabbii sallallahu alayhi wa sallam waggaa soddomii wahitti dhalate. Hijiraa waggaa dhibba tokkoo fi soddoma hanga gahutti addunyaa tana gubbaa jiraate. Sahaabota Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam kumaatama dhaqqabe. Min kibaari taabiciin gurguddaawwan warra sahaabaa Nabi Muhammad ijaan argan keessaa tokko. Maqaan isaa Muhammad ibn al-Munkadir Abuu Muhammad

Munkadir kun gaaf tokko Aisha dhufee yaa Aisha rakkoo takka na jira waan san na gargaarii jedheen. Aishaan an ammaa waa harkaan qabu yoo rizqii wahii naa dhufte siif ergaa deemii gali jetteen. Munkadiriin. Aa'ishaa qallaba Mu'aawiyaa bin Abii Sufiyaan Shaamitti ofirra fudhate jira. Ka adada ji'aatiin ji'a lamaa sadihiin Aa'ishaa ergu. Mallaqni Aa'ishaa bira dhufee halkan san guyyaa san hin oolu jedhan. Galgala san hin bulu. Bitaa mirgatti osoo bittinneessitu waan galgala ittiin faxartu dhabdi Aa'ishaa radiyallahu anhaa. Arjaa arjummaadhaan beekamtu. Rizqiin akkuma isiin jette dhufnaan dirhama kuma kudhan munkadirii ergite. Munkadir dirhama kuma kudhanii san fuudhee intala bareeda laale ittiin fuudhee. Intala sanirraa Jaafariin, Muhammadiin, Abii Bakriin ijoollee sadii irraa argate. Ijoollee sadan tana keessaa cimaan beekamaan

wayta Muhammad binu Munkadiir bira dhufnee haasawa Nabi Muhammad hadiisa Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa dhageeffannu hadiisuma tokko yoo maqaa dhahu imimmaan gad naqa jedhan hudhamee kokkeen isaa kun asitti cufamee Nabi Muhammad yoo maqaa dhahu imimmaanirraa haasahuu dadhabee

Jaarraa an keessa ture sanitti aanu jedhan Rasuulli. Muhammad bin Munkadir adraka qarnayn, jaarraa Rasuulli Rabbii keessa turanillee dhaqqabe, jaarraa lammaffaa keessallee dhaqqabe. Rahimahullahu rahmatan waasi'a. Halkan seenaa halkan imimmaanii halkan roobaa kana wajji taate ajaa'ibaa qaba.

Masjiida Rasuula Rabbii keessaa utubaa takka ta aadaa godhadhee biratti salaatuu qaba jedhe. Gaaf tokko galgaluma san dhufee seenee masjiida Rasuula Rabbii jedhe sallallahu alaihi wasallam. Meeshaa kiyya lafa kaa'adhee harka alam salaatee taa'e jedhe. Osoo an taa'u lafti gooyde ibidda lafti oowwa. Madiinaan oowwa. Yoo xiqqo jedhuu halkan waytachi siqee namni rafe tasgabboo'e. Madiinaa Rasuula Rabbii hundi balbala cafatee rafe. Namni gurraachi wahii dhufee ol seene jedhe. Huccuu tokko akka marxootti marxifatee tokko ammoo fooxaa xiqqoo takka ceekurra buufatee dhufe jedhe. Nan argu waan ani isa argu immoo hin sehu. Na bira achi dabree fuuldura kiyya gadi taa'e jedhe. Alli ji'a masjidni keessi immoo dukkana. Na fuuldura taa'e jedhe. Uffata isaa lafatti darbee raka'aa lamaan salaatee akkuma jilbiiffatee taa'etti harka isaa ol qabe. Yaa Rabb!

Yaa Rabb! Icciti anaa fi si jidduu jiru sanii jedhi. Waan anaa fi ati wali beeknu sanii jedhi. Aqsamtu Aleyka yaa Rabbi! Yaa Rabbi sirratti kakadhe! Yaa Rabbi warra Madiinaa obaasi jedhe rooba. Aqsamtu Aleyk! yaa rabbi siratti kakadhe jedhe aqsama ala allah wallaahi jedha muhammad ibn almunkadir maali jedhee of ajaa'ibe jedhe namni akkana fayyaa hin qabne kun keessaa dhufe jedhe ka rabbiin bifa kanaan kadhatu bifa kanaan rabbitti warwa'atu maadal majnuun maali maraataan akkanaa jedhe

Anuu rooba sodaadhee booda roobni kun asi dhufee na guutee mana galuu na dhorka. Tarii ka'ee haa galuu jedhee haga yaaddoon na keessa dhuftu takka roobni gadi jige jedhe. Wayita roobni roobee gadi naqee naqee obaasee madiinaa rasuula rabbii wayita isiin quuftee roobni cite. Namtichi sun achuma taa'a jedhe. Booda wayita roobni caamu sagalee boohicha isaa dhagahe jedhe. Yaa Rabbi! Yaa Rabbi! Man ana? Ani eenyu hanga ati du'aa'ii kana naa awwaattu? Waan an eenyuun ta'eef du'aa'ii naa awwaatta Rabbii kiyya? Yoo jabeenya kee tahe malee dadhabina kiyya, imaana kiyya laalteeti miti Ilaahii? Eenyu ani ka ati du'aa'ii naa awwaattu? jedha namtichi. Ni ajaa'ibe jedhe Muhammad bin al-Munkaxir duuba kana taa'e. Boodarra fooxaa isaa ta ofirraa qabu san ofitti as maree fooxaa takka gara miilaatti gad haguuggatee miilatti of maree ol ka'e jedhe. Faqaama yusalli salaata seene jedhe salaata leeyli. Salaate salaate adduma guutu jedhe salaata kana. Jidduudhaan wayita salaama baafatu Faaruu takkaa jiruutti ya gubbatti dhagahee hin beekne rabbiin faarsa jedhe ja faaruu babbareedaa kana bikalimaatin cadb jechoota mimmi'aa'oo mimmiidhagoo kanaan rabbiin faarsa jedha yaa rabbi osuma akkasitti jiru wayta fajriin dhihaate obboroon laftii didimmisuuf kaloofte witri na jalaa dabre jedhee witri salaatee Mu'azzinni dhufee azaanee, iqaamanii, salaata seennee ummata wajjiin saffii keessa seene jedhe. Muhammad bin Mukadir wajjiin seennee salaanne, wayta inni zikrii fixatee ol ka'u isa faana ka'e jedhe. Namnummaan kun eenyu jedhe. Duuka bahe jedhe isa faana. Deema jedha deema. Fagaatee Madiinaa keessaa gara xarafa manneen lallaafaa tokko keessa achi seenee dhukate jedhe. Iddoo inni seene erga adda baafadhe manatti deebi'ee haga aduun ol baatu eegeeti wayita aduun jidduu duhaa geesse ka'ee gara mana isaa qajeele jedhe. Wayitan achi dhaqu manneen keessa deddeemee wayita ol seenu mana caccabaa bututaa kana keessa gala jedhe. Namticha gurraacha Ani waan biraa isa seha ture jedhe. Wayta an ol seenu kophee warra Madiinaa hodha. Meeshaa nama jalaa caccabe walitti suuphuu, waan akka jookii ittiin dhuganii, kubbaayyaa ittiin dhugan kana suupha jedhe kophee hodha. An ol seennaan maal si gargaara? Kophee si haa sirreessuu naan jedhe jedhe. Lakki kophee fi miti kan dhufeef ani saahiba kee ka halkan edaa si wajjiin bule. Yeroo ati Rabbitti kakattu Yeroo ati Rabbiin kadhattee Rabbii Rabbii Rabbiin sun sii roobe san ajaa'ibee du'aa inaa gootuuf dhufe jedhe. Maal ibboo jedhe maaltu si galche waa'ee kiyya keessa anaa fi Rabbiin jidduu maaltu si galchee maaliif kanaaf dhufta jedhe ati na argitee jirtaa jedhe eeti. Watuma san meeshaa dalagaa jiru lafa gad darbee gola keessa ol seene jedhe. Sodaadhee bahee biraa kute jedhe. Galgala san anuu masjiida rasuula Rabbiitti ni arga jedheetiin abdiidhaan biraa deeme jedhe. Galgalli gahee wayta salaata leeyliidhaaf masjida rasuula rabbii dhufu sallallahu alayhi wa sallam hin dhabe jedhe. Hin jiru. Borumtummaallee eege jedhe. Ni dhabe. Hin jiru. Ka'eetiin bakka hojii isaa iddoo dhingadda dhaqe sanitti qajeele jedhe. Yoo an iddoo san gahu manguddoon takka ta dulloomte ulee qabattee na gabbaatee yaa aboo maal goote namticha maal jetteen naan maal ta'e jedheen. Gaafuma ati dhuftee biraa baate san meeshaa isaa guutuu walitti qabee shaalii keessatti maree Gaalarra fe'atee biyya gadi dhiisee bakka ilmi namaa na hin beekne, iddoo ilmi namaa waa'ee kiyya hin dubbanne Rabbii kiyyaa wajji jiraadha jedhee biyyarraa baqate jetteen. Guyyaa sanirraa isa dhabne jedha Madiinaa Rasuula Rabbii keessa deemee barbaade bakki ani hin dhaqin tokko hin jiru jedhe Muhammad ibn al-Munkadir. Kana seenaan. Kana hojiin. Rabbii bulla jechuun akkana. Maal sii godha? Abdiin Rabbii kun marti si beekee si faarsee si hafarsee yoo ati Rabbiin biraa zeeroo ta'ate hiika maalii qaba? Ilma namaa biraa gatii dhabdee sadarkaa dhabdee arrabni tokko kan si faarsu dhabamee harki tokko kan dhufee salaamata si fuudhu dhabamee namni achi si laalu yoo dhabame yoo Rabbiin biratti in kun ta'e

laafin irraa mul'atu. Dhii ximrayni ka huccuun isaa lameenuu mooftuu, huccuun inni jalaa fi gubbarraan godhatu mooftuu. Laa yu'bahu lahu ka namni tokko dantaa irraa hin qabnedha. Rasuulli Rabbii nama jedhee namni achi hin laale lihaqaarati tuffii isaatiif. Law aqsama ala Allaahi la abarra Osoo Rabbi irratti kakatee Rabbii kiyya waan kana naa godhi sirratti kakadhe maqaa keetiin jedheeni Rabbi isaa godhu jira jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhukkaawaa nama biratti gatiin qabu zeeroodha mallaqa hin qabu angoo hin qabu sadarkaa hin qabu faaruu hin qabu nama biraa bu'aadha garuu Rabbiin biratti ol ka'aadha ilaahii biratti kabajamaadha Malaa'ikatu isa beeka hojiidhaan maqaa isaa. Asii ol yaa abula lee, leeyliin isaa, khayriin isaa asii ol yaa abula. Al-Abdul Aswad laa na'rifu ismahu maqaa isaa hin beeyne, gosa isaa hin beeyne, sadarkaa isaa hin beeyne. Walaakin warra Madiinaa rooba dhabee gale sababa isaatiin Rabbiin gadi dhangalaaseef. Maal beeka yookaa Rabbi nu keessa illee nama akkasii qaba ta'a har'a illee jira. Ka har'a ati laaftuu seetee ol dhiittee ykn arrabsitee tuffattee balbalaa gad darbitee jecha fokkattuu mataa isaa cabsitee achi geegessitu ka inni galgaluma takkatti jiruu tee ta umrii takka isiin ol hin kaane caccabsee Rabbiin biraa du'aa'ii kadhatee argate zeero si deebisu sababa hiyyummaan si buuteef ka ati wallaalte. Sababa rizqii dalaydu sirra achi hin siidheef dhukkubni qaama kee keessaa sin baaneef rakkoon takka jiruu duniyaa tanarra achi sirraa hin siidheef tarii situ nama zullume ta'a rabbiin du'aa'ii isaa qeebalee jiruu tee laamshesse ta'a nama akkanaa nu keessa jira Alii ibn Huseen Zeynal Aabidiin akkana jedha rabbi waa sadii waa sadii keessa dhoyse namoota jaalalaa fi Jannata isaa khayrii keessa dhoysii Rabbi. Khayrii takka xiqqo jettee hin tuffatin ta ittiin jaalalaa fi jannata Rabbii argattu hin beytuu? Jahannamii fi jibbaa isaa Rabbi sharrii keessatti awwaale. Ma'asiyaa keessatti awwaale. Ma'asiyaa takka xiqqo jettee tuffattee dalaydee bira hin dabriin yookaa achiin jibbaa fi jahannamiin galtaa jedhan. Nama ofii warroota isaa bule gabroota ofii ka yoo takka

Seenaa halkan roobaa kana keessaa dubbii jabduu tana barra. Wanti seenaan kun nu barsiisu inni lammaffaan sadarkaa salaanni leeylii qabu. Leeylii beeyta? Leeylii dhandhamtee mi'aa isaa. Dhangaa salaanni leeylii qabu takkaa dhandhamtee dhuydee beeyta? Rabbi leeylii wal si garsiise salaata halkaniiti. Wayta khalqiin afaan banee rafu, balbala cufatee rafu, Kun ma'asiyaa isaa keessa gangalatu. Ati ifaa dhaamsitee dukkaneeffattee Ilaahay Arshi irratti ol ta'e wajjiin haasoftee beeyta? Muhammad ibn al-Munkadiir duniyaa tanarraa wanni dhandhaman hin dhumte jedhe waa sadii malee na biratti. Mi'aan dhandhaman hin dhumte jedhe na biraa. Assalaatuu fi jawfil layli. Dukkana halkanii keessatti Rabbii wajjin buluu jedhe. Dhangaa isa warra dhandhame beekan jedhan. Dhangaa warri didaan dammumaa dida jedhan namni nama damma hin beeknetu damma arrabsaami. Nama dhandha- dhandhamee argetu beeka. Addunyaa tana gubbaa wanni mi'aa dhandhaman. Mi'aan guddittiin addunyaa tanarra hafte ana biratti jedhe. Muhammad ibn Munkadir dukkaneeffatanii Rabbii wajjin maqoo buluu jedhe. Ilaahii wajjin. Lammaffaan liqaa'ul ikhwaan. Namoota jaalatanii wal arguudha jedhe. Hiriyoota Rabbiif jecha wal jaallatanii wal arguun mi'aa dhandhama guddaadha jedhe. Dhiyana ruuhiiti jedhe. Inni sadaffaa wal ihsaanu ilan naas. Ilmuma namaa nyaachisanii, obaasanii, uffisanii namuma kana gammachiisuudha jedhe duniyaa tanarraa wanni ni'maa jedhan, wanni dhandhaman, mi'aan bareedduun duniyaarratti hafti ana biratti jedha. Sadan tana jedha. Warra salaata leeylii dhandhame, Muhammad ibn al-Munkadirii fi isatu walitti dhufe warri oorruu takka qotu, warri Laga takka unu, dhandhama tokko waraabbatu, bakka takkatti sayyida khalqii masjida isaanii keessa wali dhufan sallallahu aleyhi wa sallam. Rakkoon si cinqitee beektii? Salaata leeylii dawaadha. Dhukkubaa wajji rakkattee wal qabdee laata? Salaalat- Salaata leeyliitu furmaata. Marfeen kiniinii si goruu diddee dhibeen sirra achi siquu dideemi. Salaata leeyliitu dawaadha. Nama si zollome, amaanaa si harkaa nyaate, nama hamilee si cabse, imimmaan sirraa buuse, hamilee si dhahe. Salaanni leeylii tuksii guddicha. Ka si zollome rafaa haa bulu, ati ijji tee banaa haa bultu. Garuu gaafa tokko gaafa ijji isaa hirriba dhabdee, jiruu dhabdee, tasgabbii dhabdee itti fuftu jira. Al-Abdul Aswad gabrichi gurraachi marxoo marxifatee masjiida ol seene. Furmaata warra Madiinaa hundaa ta'e sababni salaata leeyliiti. Iccitii kana barra. Inni sadaffaa guddichi waan ilmi namaa hin beekne khayrii gaarii bareeddu takka ta'atetti of hin ajaa'ibiin ta takkaa faaruu ilma namaa ittiin barbaadiin Ta dhoysitii Rabbiin biraa guyyaa rakkootiif ol ka'atte qabdaa? Tan miidiyaa irratti na farsi bishaan haayilaandii namaa kennaa suuraa wajjin kaatu miti. Aboolladii namaa kennaa suuraa wajjin kaatu miti. Karameellaa namaa kennaa suuraa wajjin kaatu miti. Waan khayrii jedhame guutuu fidanii makluuqa akka garsiisan kana miti. Sharrii guutumman dhoyfatan. Sharrii dhoyfatan hedduu qaba namuu. Khayrii dhoyfatte ta gaafa rakkoo furmaata sii taatu. Goda garaa qurxummii keessa si baaftu, goda gaaraa keessa si baaftu. Gaafa ardiin qabdee si huute, jiruun qabdee si huute, ittiin ofirraa cabsitu, qabdaa Rabbii kee biraa waan wahii dhokfattee. Maal jedhe gabrichi sun ka leeylii san salaatee Roobni akkasitti kan Rabb gadi jige sun maal jedhe? Yaa Rabb! Iccitii anaa fi si jidduu jiru sanii jedhi Ilaahii! Roobaa ummata kana dhooggatte yaa Rabbi dhangalaasiif jedhe. Dhangalaasi Rabbi! Rabbi waan wahii yoo walitti beektan sii fi Rabbiin jidduu khayriin furdaan tokko yoo jiraate guyyaa rakkoo gadi fudhatta. Ta'arraf ilallahi firrakaa gaafa bal'oo rabbi keetii wal quba qabaadhu. Ya'rifka fi shidda gaafa ati rakkattee jiruun si huute rabbi si beeka si quba qabaata. Waan ol kaa'an ol ka'anii fuudhan jedha Oromoon. Qabdaa Rabbii kee biraa khayrii akkasii. Faaruun lafarraa, laayikii fi sheerii lafarraa, loovii fi wanti ardirraa tokkochi isaa laa yanfa'uk. Mal faayidaa?